Saka tikapisa tobva taenda unotengesa.
Hakuna temperature yenyu. Asi kunoti vhenekwa ngeke.
Temperature kunoti yakaipa. Eh, haiwa kunopisa. Ah kwakaipa.
Um, matozvinzwa muchitopinda umo kana mota chaiyo kutonzwa kuti mm. temperature yacho yapopa yakaoma otherwise mafamba po andafamba po anda achimhanya ane nhau dzavangu vandiudza kuti ndingamira here ah, vari kutaura kuti pane mutaka chero chero pane mutaka vari kutaura ah, zvekumafuwa zvekumafuwa mm, ha ah, zvekumafuwa ndozandati mhanya ndega ndingambokwanisa mozongoti ha mufano ya akadzitaka saka zvinhu zvaitika kuri wati takanyatsoita zviri nani voice dzako dzino asi dzadziri kure seri aiwa mai manje dzosvika dzatondiudza kuti vari muroad padhuze dhuze vapo ndofunga kubuda muchirwizi vachitosvika one
manje manje haya
iuruzironzi chikoro Rwizi runonzi Gwaimani. Oh, ndo Gwaimani ratoona pa pa pa map rero. Iro riya ndo Gwaimani. But ah, but nezvautaura nemutaka wauri kuritsa nekuti rwizi riripo pa pa geological riripo kai. Yeah, handiko kuona na dombo rati rati kuona musi. Yeah, kuno kuri right. Ungashayikwe kana chinhu chakadaro chikuma 4. Otherwise ana agulezwa ribo. Aiwa po. Ah, nice.
ko ah but sha ndiri kumhanya ndatoita zvekutongosiya ndangosiya assistant wangu achita zvaanga achiita but ndikada kuti nonoke steering ndiri kuno hmm. ah zvizonyatsomira tinongoziva mabasa edu akana nyakadaro bo ah, vabva vasvika uko oh.
ko ndaichiti vakawanda kaini aiwa haitu ituchatoita zvekundifonera kuti ah, mdhara pakaipa mhanyai mhanyai

Koti mdara uyu chiriko chawakabata ichi. Oh, ah.
It's up here nzoda kuti kuisa kukuziye kuti vanhu vazoziva kuti tinombodya nyama. Ziye mukubiko unopengere. Ah, iyi ndoda kunodzura imba ah, tikati sina cobra. Yo gringo uya, let's get business mdara pane varumana.
Ndiro chiiko icho? Ha? Harasa izvo mani.
Asi makuta zvokubata bata. Ah, ndiye anenge achikonhonga zvinhu mdara. Sapa isa zvinhu pa pa pa nzvimbo pa. Chaiko iki akazo.
Ndakati ndo matira taura. Ah, drink. Hmm?
What is this? Kori drink. Do for kg zero. Tani. Oh, ukati titaudza varungu kuti kune mutaka kuno uya nekanhu kakadai so. Ninga gura gura. Ndoshinja.
Asi asi havazi igoridhe kani sekuru. I- Igold. Ah, Igoridhe muda.
Anyarara mani ang- anga vangu team irandiudza kuti vatori nefoke. Imi ma- ma- ma- makamura mu- mu- kuti Ah, sorry mdara ndo izvi ndozvigadzirisa. Tringo, what i- what happened?
Handi ndouye. Macheka mwe. Nemari nemari yanda- yandakakupa ndo ndochicho chi.

apa makamura mukubi kuti apa makuya nevanhu vekadai ha apa mudhara motikari yenyu yakanaka apa mukuti tinomira izvo zvekani iwe oh.

Saka sekuru ndiyo mari yamamusora tachifira mari iyoyi chete. Tapindira pasi paya paya tikatakura zvinhu tikaenda kurwizi tikanoku haiwa sekuru aiwa aiwa aiwa. Apa mani handi.
Vakuita se ndozo makati shandisira here apa apa. Zvinhu zvako izvi ndozo aita makeji. Zvinhu zvangu kuita se kudzikisa zvamboita se kwa. Ha? Handi kuenda kupi?
Oh. Shuwa shuwa ma zvine zvatachiita zvezve. But sekuru musadaro imini. Ah, munongondijaira because ndakanyara pfungwa kuti ndakapusa ini kuenda kupi endai ndiri kuteera endai ndinoteera ha ah, kuna kwandiri kuenda endai mega ndikuuya
aiwa endai handisi handisi mboendai ko nda kuenda ku ndandei kumba ah, hapana kwandiri kuenda chindipa iwe aiwa ima aiwa zviti
zviti mimi endai ndikutera